Hriat ngai loh khawpuia a pasalin a kalsan. Mahse kut ruakin sumdawna ropui taka din chhuak. True story. Khawpui lun tak chawlhni reng nei lo khawpuiah chuan nu pakhat chu hringnuna harsatna chi hrang hrangina a chimbuai laiin a chhungkaw chawm zo turin theihtawpa chhuah ve fan fan thin. Nitin mai hi indona a ni a, chu ei hun apiang mai chu paltlang ngai harsa lian taka tling hial thin a ni. Chutih rual erawh chuan a kawng zawh lai chu eng ang pawhin harsa mahse a dinhmun chhiatna chuan a hma hun a hrilh tur a ni lo tih rilru a neih thin chu a sawhsawn ngai lo. Huaisenna te, tum ruhna te leh mahni inphatna tam tak kaltlangin tuma beisei phak rual loh khawpa ropui zin kawng a zawh tan ta a ni. Tun ṭumah hian a tak taka thil thleng beh chhan a siam. Nu pakhatin harsatna a tawh laia a tawrhchhel zia leh a chhungril chak zia tarlanna Dadam Dingkhuin chanchin in tan liau liau kan rawn chhawp chhuak e. He chanchin hi kum sangkhat zakua sawm sarih paruk atanga inṭan niin hmeichhe pakhat, lova lai tak mai Jinhi an tih chu China rama Qingdao khawpui kilkhawr leh reh ruih mai ah hian a nu, a unau leh a fanu naupang te te pahnih te nen an khawsa ho a, a pasal erawh chu hmun hla tak Changcha an tih khawpui ah a cheng thung. A pasal chhung te rem ti lo chung in Jinha nen hian an innei a, chuvang chuan heng kum tam tak chhung zawng hian Jinha chu hnutchhiah a awm in a nu inah Amahin a fate a enkawl sei lian a, a pasal lo let hun tur a lo nghak tlawk tlawk thin a ni. Mahse tunah chuan a tawp a tawp a, chanchin lawmawm a lo thleng ve ta hlauh mai. A pasal chu Thailand ramah inben bel a tum a, chutah chuan an nufa a rawn fin ve tura a duh thu a rawn sawi ni. Tichuan an chhuah dawn zanah an chhungkua chu a tawp nan an inhmukhawm a, a nu chawhmeh duh ber mai. Damhling, chhang ur hmin chi chu an siam ho ta a ni. A nu chuan hmangaihna nen uluk takin Damhling chu a siam ngei a. Mahse an zavai mai chuan Jin hi Damhling siam zawk chu tui an ti tlang ta vek a ni. Jin hi chhuah hma chiah chuan a Nitei chuan phone number pakhat hi a rawn pe ru zauh a, chu chu Hong Konga cheng a cousin fanu Jiani number a ni a. Zawite hian a Nitei chuan puina i mamawni ngai chuan amah hi i be dawn nia tiin A chah nghal bawk. A tuk zingah chuan Jin hi chu a fate nen Changha khawpui pan chuan an chhuak ta a. Rel chulh hmun an va thlen chuan a pasal Hanjo chuan a lo hmuak reng tawh. Mahse a pasal bulah chuan a pasalnu pawh a lo awm ve reng bawk a ni. A pasalnu thusawi chhuah chuan Jin hi khawvel a ti che vek a ni ber e. Kum tlem te liam ta ah khan ka fapa hi Thailand ram a mi hausa chhungkua mi nupui ah ka neih tir a, tun ah chuan Thailand ah khawsa in a nupui thar sum dawn na a enkawl mek a ni. An ni chuan in chhung a awm pui tur an mamawh a, i du nih chuan chu hnathawk tur chuan i zui ve thei ang ti in a sawi ta mai. Jin hi chu che chang lo in a ding khawng ta reng mai. A pasali nupui pahnih a nei tih reng reng a lo hre ve lo, engmah a lo hre lo a ni. A ni chuan a fate nen A pasal finin chhungkaw hlim tak an din ho dawn ni ngeiin a lo ring a, a ring nghet hle bawk. Mahse tunah chuan thumal tlem te vangin a lo suangtuah thin chu a tham ral ta vek a ni. Hemi ni tlai lamah hian Hanjo chuan chu khawpui la chang tlung lem lo tak chhung a awm. Pindan ruak leh zim te pakhatah chuan a hruai lut a, Jinha hnenah damring siam turin a ti zui nghal. Ani pawh chuan ngawi reng leh uluk takin an zavai ei tur atan a siam ve mai bawk a, Chaw an ei lai chuan a tuk mai e, Thailand panin an chhuak dawn tih Han Jo chuan a puang ta. Mahse Jinha chuan tawng chhuakin, I kiangah ka ding tlat thei a, i chhungte kiangah pawh ka awm thei. Mahse mi che dang chhiah hlawh erawh ka ni ngai lo vang. Hong Kongah zawk min hruai rawh. Kan pahnihin hna kan thawk dun ang a. Kan fate pawh sikulah kan luh tir ang. Chhungkua kan din thar dawn nia tiin a ngen ta a, Han Jo erawh a ngawi vung vung thung. Chumi hnuah a thutlukna sawhsawn theih loh chu a rawn phawrh ta ni. A tukah Thailand penin a kal dawn. Chu chu a thutlukna nghet bur a ni tawh. Kawngka chu hawngin a chhuak zui ta nghal a. A fate chuan an pa chu au zui lawm lawm mahse, vawi khat mah a rawn hawi let tawh lo ni. Jinhee chu khawpui a hriat ngai miah lovah ruahmanna engmah nei lovin a fate pahnih nen chauh chuan a nawm ta tlawng mai le. In lamah haw leh ta se. A nu rilru a tina dawn lutuk bawk si. Mahse engtin nge he hmunah hian a khawsak theih tehlul ang? Tichuan haw lova he hmun a awm a, theih tawp chhuaha beih a tum ta ni. A hmasa berin hna a mamawh. Mahse a awmna khaw mite tawng hman a dang daih a, mite chuan a tawng an hre thiam lo hle a ni. Chuvang chuan Pitar leh Putar dawr pakhatah a lut a, huaisen takin thil a ti ta a ni. Lehkha puanah, Hnathawh tur ka mamawh, tih a ziak a, a hmuh tir ta a. Anni chuan plastic pangpar siam dan an lo kawh hmu a ni. Vawi khat en a, a thiam nghal vek. Chu Pitar chu a nui a, a hmunah chuan hna a pe ta nghal a ni. Chumi zawh chuan Jinha chu a muhil miah lo. Zan khua a hna thawkin plastic pangpar chu a siam mawlh mawlh reng a. Khawva rualin a siam sa zawng zawng chu a va pe a ni. A thawh hlawh chu a dawng ngei a. Mahse pangpar siam tur a awm tawh loh thu leh. Hna zawh tawh thu an lo hrilh ta daih mai. A beiseina a chawk hnual nghal ruih a. Mahse thil thar lo thlen leh tak avangin a lawmna a rawn let leh nghal a ni. Naute lem siam tur a lo thleng thar hlauh mai. Chu Peter bulah chuan thu sawiin engmah ngaihtuah buai lovin chu hna chu a thawk leh ta nghal a, chumi zanah pawh chuan zankhawtei rekin hna a thawk leh ni. Zing khova rualin note lem zawng zawng chu a siam zo vek a, mahse hlan chhawng tur a inpeih meuh chuan a fanu naupang zawk pange a rawn dam lo ta thut mai le. A fan upa zawk bei chu ngawi reng a rawn pen chhuak in, Nangmah zawk inah lo awm la, dawrah chuan ka va dang e, tiin a sawi a. Mahse bei chuan kawng chin engmah a la hre lo. Kawngah peng sual in a bo ta daih mai le. Hun a liam zel a, let leh tur a awm ta lo. Jin hi chu a ngei tha lo tan ta hle. A tawpah amah ngei dawrah a va kal chuan, bei chu a lo kal tawh thu leh a let lehna rei tawh thu a va hre ta a ni. Hmanhmawh takin in lamah a tlan haw nghal. Bei chu him dam takin inah a lo awm ngei a, mahse a hlauthawng lutuk chu thin ur lamah a kal ta a. Jinhee chuan a hau ta bawrh bawrh mai ni. Chutah a fanu naupang zawk chuan zawi tein, Bei hi a bo a, a tlu a, a intina a ni tiin a rawn sawi chhuak a. Chu thu a hriat rual chuan a thin urna zawng zawnga kiang ta vek mai. Jin hi chuan a fanu chu a lamah hnuk hnaiin nghet takin a kuah vung vung ta a ni. Reilote hnuah dawr neitu Pitar leh Putar te kha chanchin hmanhmawh thlak tak kengin an rawn kal a, Police ten lehkha pawimawh en dik turin chu bial chu an fang mek a ni. Jin hi lehkha pawimawh neih te an bih a, an hmelah beidawng hmel a lang nghal. Awm theih hun chung stay permit a tawp tawh a lo ni. Dar kar khat pawh He hmunah hian an khawsa thei tawh lo. Tunah la lai hian Hong Kong panin an chhuah nghal a ngai ni. Jin hi chuan a ni tein a kuta a hmeh belsak phone number kha a la chhuak a, a ka zen zini chu a be ta nge nge. Chumi hnuah a bungraw neih chhun tlem te khung khawmin hmanhmawh takin an inthiar fihlim ta nghal a ni. Putar leh Pitar chuan Tuikama lawng awmna thlengin ngawi rengin an va hruai a, Jin hi leh a fate chuan. Heng mi tha tak tak te hi mangtha in a hriat ngai loh khawpui leh an hma hun chiang lo tak panin lawng in an liam ta a ni. Heng hun lai hian a chheh vel a khawpui dang te aiin Hong Kong chu a changkang fal nalh a, chuvang chuan nun nuam zawk beisei in kiltin atangin mite chu dan lova lutin an rawn inhnawh liam liam thin a ni. Hei hian khawpui a chawk buai hle a, hna vangin khawsak phung a chepin a harsa hle bawk. Jiani chuan Jinhee leh khapui mawh vel chu a tih fel sak a, tichuan tlema hun rei deuh an chen theihna tur hmunah a hruai ta a. Chu in chu mi chi tin mi chi tangin an luah khat vek a ni ber. Pindan tin chu inṭawm vek a ni a, a kiltin chu a khat mup mai ni. Mahse inneitunu Hongi chu mi rilru ṭha leh thil phal tak mai ni hlau a. Jinhee leh a fate chu pawisa chawi lawk ngai miah lovin pindan pakhat a luah tir nghal a ni. Tha thum chhung awm phawt mai rawh u tiin a sawi a, in theih hunah min la pe dawn nia a ti zui bawk. Tin in hnuaia choka inṭawm chu Jinhee hian a duh hun hunah a hmang thei bawk a ni. Jinhee chuan lawmthu a hrilh sap a, a fate chu pindan chhungah chuan a pawm lut nghal. A tuk zingah chuan hna zawngin damdawi in pakhatah a va kal a, Jinhee hi an khuaah chuan nurse lo ni tawh thin niin a thiam thil neih zingah a chhuang ve ber a ni. Mahse a chhana dawn chu a tawiin a vawt raih mai. Dan thar a chhuak a, Hong Kong pawn lam atanga rawn kalte tan sawrkar hna ruak tawh lo. Part time ang pawhin a theih tawh lo tih a ni tlat mai. Mahse a beidawng chhin eih lo. Eng hna pawh thaw theih awm ang apiang chu zawtin in tinah a kal kual ta char char a. Chutah chaw ei dawr te tak te pakhat kawtah hian bangah hnaruaka awm thu an ziah chu a va hmu fuh ta hlauh mai. Manager chu hmuhin uluk takin a mitah a enkal a, Ka chak tha sin, i mamawh ang apiang ka ti thei vek e, a ti a. Mipa manager chuan dawr hnung lamah hruai pheiin, I hna tur chu thleng sil hna a ni. Tun atanga thawh tan nghal theih a ni bawk e, tiin a lo hrilh a. Chu manager-in a sawi zawh hma hauh chuan a thawh tur thuin a chhang nghal a ni. Mahse chu choka chhung a luh chuan, hmun ba lutuk leh rim chhe lutuk tumah nan vun fai lo tih hriat ngawih ngawih a hmuh chuan a lu a hai nghal thei hial a, inthiam remin a inti nu chang sauh sauh mai. Thleng a sil hmain cho ka pumpui chu a chhung atanga hnuai lam thlengin fai takin a ti fai hmasa teh teh phawt a, chumi hnuah a thawk tan ta a ni. Hemi tlaia ina va haw chuan a fan upa zawk Bey hnenah, Hna ka hmu tawh e, zing tindah rukah ka chhuak ziah tawh ang, i nau hi a hun takah sikula i hruai ngei ngei tur a ni tiin a hrilh a, a fate pahnih chu sikula a luh tir vek tawh lo ni. Chu thil te tham tak pawh chu atan chuan hnehna hlu tak tluk a ni hial. Inneitunu Hawngi chuan chanchin lawm awm a lo hriat ve leh lawm turin Jeanny chu a ko phei a, Jeanny pawh a lawm hle. Mahse thil nihna dik tak a sawi chhuak thung. Thleng sil hlawh ringawt chuan in luah man, chaw ei man leh naupang thanglai pahnih a enkawl nan a daih zo seng dawn lo hrim hrim a ni. A thawhna pu nupui chuan zun thlum a vei a, zing tin damdawi chiu leh a mawmawh thin thu a sawi a. Jeanny hi nurse a lo ni tawh thin avangin chu pawh chu pawisa tlem a zawng a lak luh belh theih nan a tih theih mai rin thu a hrilh a. Eng dang mah ngaihtuah buai miah lovin Jinhee chuan a remti ta nghal. Tichuan a nun chu ngawi reng leh beidawng miah lovin a bul atangin a din chho tan ta a ni. Zing tindar leh a tho ziah a, inneitunu Hawngite Pathian biakna hmun kawtah chuan rinawm takin a tawngtai ziah thin. Chumi hnuah damdawi chiu tur chuan a chhuak a, a zawh veleh thengsil turin dawr lamah A kal nghal zel bawk. A kut a pilh thleng thlengin a sil thin a ni. Hei hi tunah chuan a nun dan a ni ta. Vui nawi miah lovin heng mawhphurhna hi a phur mai thin a ni. Tu khat chu khaw thim laia khawpui mipui an la mut bawrh bawrh lai chuan pindan pawna kawt laia mi pakhat nen an insu palh hlauh mai a. Chu mipa chuan a rawn hau ta hrep mai. Tawngkamna leh mawi lo tak tak te chuan zingka reh ruih mai chu a rawn ti chhe ta vek a ni. Chutah an piah lawk pindan atang chuan eng a rawn chhuak a, chu inpuia mi thawmhnaw su chhintu mipa pakhat chuan ngawi renga a light rawn chhi engin Jinhi kalna tur a rawn ti en sak e lo ni. Jinhi chuan chu pa chu a en a ti takzet a lawmthu sawi nan a lu buin lawmthu a hrilh ta sap a ni. A hlawh hmasa ber lak atangin Jinhee chuan a chanbia dah thain an in lama thawn a. Khiangdau khuaa chhungte tana sum la luttu awm chhun a ni bawk. Amah ber hi a awm loh chuan a nu leh a unau chuan engmah neih an nei dawn lo a ni. Mahse an in lama pawisa a thawn reng a nih chuan in luah man a pekim thei dawn lo tihna a ni bawk si. A pawisa tlemte neih chu kengin huaisen takin Hawngi bulah a kal a, Mahse Hawngi chuan a lo nuihsan mai mai, Tlem te te in pe dawn nia, i theih hun apiang a ni mai a lo ti bawk. Hriat ngai loh khawpuia hetiang khawpa ngil neihna a han chang ta chu. Jinha chuan hun rei tak chhung a lo tem tawh ngai loh thil a hmu chhuak thar a, chu chu chhungkaw hlutna kara hmangaihna a ni. Naupangte chuan cartoon en turin a hnen an rawn pan a, Hawngii chuan an chhut theih nan hmun a lo kian sawt sawt thin a ni. Chu inah chuan nula pahnih an cheng ve bawk a, anni chu model nih tum, nun hlim ve thei tak leh nui reng mai hi an ni. Chu in te leh chep taka cheng zawng zawng te chuan Jinhee leh a fate chu an ngaina hlawm hle. Mipa pakhat tih lo chu an ngaih na vek a, chu pa chu thinchhia Awmawl leh a nupui hlawh ringa nung niin a nupui chungah rinhlelhna rilru pu chung hlirin a hun hmang chin. A nupuiin pawisa tlema zawng a lak luh belh theih nan zan khuain hna a thawk a, chumi vang chuan a pasal hian a lo hrem ziah chin a ni. Tlai khat chu chu hmeichhia khawpui chhunga tlan chin rel tihfai hna petu an thenawm pa ni bawk chuan a pasal chu huai takin a rawn khing ta a, I nupui hi a thawk rim in mi tha tak a ni. Zan ah rel chhung a ti fai thin asin. A chhan chu pawisa tlem a lak luh belh duh vang chauh a ni. Thil dang engmah awm lo tiin a hrilh a ni. Jin Hee chuan chu thu chu a lo hre vek mai. Thenawm pa kut thler a a chhuak chu zui thla in zawi te in, Chu hna chu kei pawhin ka thawk ve thei ngem? tiin a va zawt ta a. Chu pa chuan a ni chu lo en in a lu bu nghat a. A lo ruahmansak tur thu a sawi ni. Inchung lamah chuan a fanu naupang zawk Pangi chuan hallway ah chu pa thin chhe tak chu a va saw palh hlauh mai. A chhan pawh awm lovin naupang chu a an khum ta hrep mai le. Bee chu a nu ko turin a tlan nghal a, chu pa chuan Jin he chanchin te, a fate chanchin leh an lo kalna hmun chungchang te chu mawi lo takin a sawi chiam mai. Jin hi chu a ngawi reng thei tawh bik lo. An inhnial ta bap bap mai a. Chutah Hawng-i rawn inrawlhin a pawt chhen a, chu pa chu a tawp nan warning a pe ta ni. Jin-hee chuan a fate chu boruak thianghlim hip turin inchung zawl lamah a hruai chho a, chutah Pang-i chuan a nu thinlung tina ngawih ngawih tur thu a rawn sawi chhuak ta. Kan ri theiin thingtlang atanga lo kal kan ni a, nangin dawrah thleng i sil bawk. Chutiang chuan school-a kan thiante'n thumawi lo tak tak an sawi thin, a ti ta mai a, Jinhee chu insum hram hramin, Heta awm thar kan nih vang alawm, chuvang chuan khatiang thu kha an sawi nih chu. Mahse nakin lawkah Innu hian hna tha zawk a hmung a, chutih hunah chuan tuman an hmusit tawh lovang che u tiin aw ka dam takin a hrilh a ni. An pahnihin a lamah pawt hnaiin a kuah a, Hong Kong khawpui van hnuaia inchung zawlah chuan an infiamin a nui ho ta bawk bawk mai. Chutih lai tak chuan in chunga pindan te tak te leh in reh ruih atang chuan mipa pakhat a rawn chhuak a, Jin hi chuan an ti buai ni ngei ang tiin ngaihdam dil nghal mah se chu mipa chu a nui mai a, in duh hun hunah in rawn leng chho thei ang, ka hming chu Zhang a nia, mahse miten uncle dessert in min ko thin tiin in hmelhriat tirna a lo nei nghal a, Naupangte chuan mak ti takin enin zawhna an zawt a, a chhan chu thil thlum sweet ka zawrh vang a ni e tiin a chhang awlsam et mai. Tichuan dessert ei turin an zavai chuan a sawm lut ta a, naupangte chuan a bungrua ken sakin an pui zui bawk. Chutichuan awlsam takin inthian thatna thar a rawn piang chhuak ta a ni. Rei lo teh a khawpui chu kum thar vuak vet boruakin A rawn tuam mawi ṭhan ta. Hong Kong chu hlimna leh lawm neina khat a ni ber. Jin Hee chu ṭhuin a nu hnenah lehkha a ziak a. Mahse a unau nu chuan lehkha thawn a Hong Kong stamp chuang a lo hmuh ve leh a ngei ṭha thei ta lo. Engatinge Jin Hee chu Hong Kong-ah a la awm? Engatinge Thailand-ah kal loh? tiin a ngaihtuah a ni. Jin Hee chuan dawt a ziak a lo ni reng mai. A pasalnu Adam Lo avanga an ṭhulh rih thu a hrilh a, Thu dik tak erawh a ziak lang ngam thlawt lo a ni. A pasalin a kalsan a, a rawn let leh tawh ngai lo tih te, a fate chawm theih nan hna chi thum ngawt a thawk mek tih te chu a ziak lang ngam lo a ni. Ni leng a thleng a sil hnuah Zankhuain rel chhung a tifai a, khaw thim hnuah chhuah bo chhung zawngin hawngin a fate a lo enkawl sak thin thu te pawh a thup vek a ni. Mahse kum thar dawn zanah chuan Jinhi chuan an za vai ei turin damling a siam sak a, A damhling siam, mi dangte siam zawng ai pawh a tui daih thin chu an kil ho ta a ni. Mi zawng zawng an pungkhawm a, fakna thu chu awlsam tak leh. Lum thar thar in an dawng mawlh mawlh mai. Rel tih fai hna petu putar pawh kha naupang te infiamna keng in a rawn kal ve a, tichuan he khua danglam leh mawi tak nen chu hun chu hmang ho in kum thar an lo lawm ta a ni. Hun a liam zel a, ni khat chu dawr a thleng a chawi laiin Jinhee chu a tawlh thluah a, a insawhna hle a ni ang. Thawh tumin theihtawp a chhuah thin tak nain a taksa chuan a phatsan ta tlat mai. Chumi zan chuan Vantlang rel a tih fai laiin Anna chu a tuar thei lo hial a, khaw thim hnu a kut thler a, muang chang a hawiin in a thlen chuan a kut leh a khup hmangin step-ah chuan buk vakin a lawn chho thei hram hram a ni. A faten an lo hmuh veleh mi zawng zawngin ko khawm a, Hawngyi chuan damdawi in lamah a hruai phei nghal hlawk hlawk mai. Doctor chuan chanchin zawi sap a lo hrilh in, A spinal cord a sawh khaw lo a lo ni. Hnahah thla ka thawk thei tawh dawn lo avangin chawlh hahdam a mamawh ta. Jinhee chuan doctor hnenah, Na chhawkna damdawi tal min pe rawh. Fanu pahnih ka nei a, hna ka thawh lo chuan eitur an nei lovang, tiin a dil ta tawp mai. Damdawiinah ni rei vak lo chhung a awm a, Hawngyin a fate a lo enkawl sak thung. Jin hi inah haw leh hnu pawh chuan chawlh kar engemaw zat chhung chu a che hlei theih meuh lo a ni. Dan ang chuan a hnathawhna dawra hliam a tawh avangin zangna dawmna pe tur a ni a, chu pawisa chuan a chhungkua chu thla tam tak a chawm thei dawn a ni. Mahse manager chuan vawt rei leh chiang takin a pek duh loh thu a lo hrilh a ni. Chu aia pawi zawk chu sum duh lutuk avangin a puh zui a, Nader angin a puh bawk a ni. Chumi hnuah chhiatna pahnihna a rawn thleng leh ta. Trump company chuan thutlukna an siam a, Hong Kong pawn atanga rawn kalte chu hnathawk tura an duh tawh loh bakah zan hnathawh pawh an khap nghal hmak mai. Ni tlemte chhung lekah chuan a thil lo din ve tawh sa zawng zawng a chan ta vek a ni si. Sum lak luhna tur a awm tawh lo va, beiseina reng a awm lo va, a fate chawmna tur khawp pawisa a nei tawh lo a ni. In chungsanga a chho a, a hmawr te ah chuan a va ding. Chutah a fanu naupangte pangi chu a rawn langin naupangte inah an thiam ang chi hla hlim awm tak pakhat a rawn chham chhuak a, Jinhee chuan a fanu hmel enin a hnung tawlh leh ta a ni. A fanu chuan, Ka nu, eng nge ni ta? tiin a zawt a, an bulah chuan thu thlain, Ka chau deuh a tin ni, ka tlawm mek niin ka inhria, tiin a sawi a, A piah lawk atangin uncle Dizar chuan engkim a lo hre vek. Naupangte chu dam takin a lo ko phei a, tun atang chuan chawiin ei that theih nan ka buaipui tawh ang che u tiin a hrilh a ni. Jinhee chu a tap chhuak ta ruih mai. A lawmna chu a chhungrila vun sen a ni tawh lo. A mittui dan rual lovin a rawn luang chhuak ta a ni. Chumi tlai chuan an ei tura siam sak a, a lumin a tui a. Duat taka siam a ni bawk. An ei lai chuan Jin hi chuan zawi tein, Heng hi khawiah nge i zawrh thin? tiin a zawt a, lawng chawlh hmunah lawng dinna kawtah a ni e tiin a chhang a ni. A tuk zingah chulai hmunah chuan an pahnihin an kal a, a zing tinda ruk leh chanveah kan inpho chhuak thin a ni. Arsakan, sangha, sup, thil chi hrang hrang a awm a, mahse tuman damling an zuar lo. Tichuan nangin ka damling ei tawh a zawnga tui ber i siam thei ni, hei hi i sum dawna tur a ni Jin hi. I hna tan rawh le, tiin a fuih ta a, a fuihna chu pawmin chak takin hma la zui ta a ni. A zungbun a hralh hmasa ber a, chumi hnuah lawyer puineiin a tawp a tawp a, a thawhna ten zangna dawmna an pek duh loh kha a la let thei ta a ni. A tuka uncle Desert chuan bungraw hlui zawrhna second hand market hmuna a hruai a, tawlai lir hlui lam tawh mahse la tlo tak pakhat an hmu bawk a, a mamawh tur ang zawng zawng sa artui chhang phut te nen an lei ta vek a ni, A tuk zingah khawvar hmain lawng chawlh hmunah chuan an thleng a. Uncle Dizar chuan mi zawng zawng hnenah in hmelchhiat tir hlawmin mipui an rawn pungkhawm tan ta. Thil leitute chu dawr pakhat atangin dawr dangah an kal kual a, thil an lei a, an ei a, an nui bawk. Mahse Jin hi tawlai lir zawnah erawh tumah an ding chhin eih lo. A chhan chu, he khawpui mite hian dumbling an la hmu ngai lo a ni. Enge a nih pawh an hre lo. Jinhil a insawh hliamna a la dam chian lo vangin midang han koh dinna turin aw chhuah zo lo a ni. Chutah Police a rawn thleng a, mi zawng zawng an darh sang sang mai. An dawr te chu mipui kalna tur kawt thlerah dan lova an siam a lo ni a, hetiang hi a chang chuan a thleng ve thin. Mahse Jinhi erawh in damling pakhat te mah a la hralh lo a ni. Hmun dangah a insawn a, darkar tam taka din bakah Zan a thleng hial. Mahse tumah nan lei chuang lo. A tawpah a tawlai lir a han bih chuan damling te chu a lo chhe vek tawh a, pakhat te te a la chhuakin bawlhhlawh bawmah a paih ta a, chumi hnu chuanin sum thei tawh thlawt lo. Chu kawtthler lun tak tumah nan ngaihsak lohna hmunah chuan a tap ta rawih rawih mai ni. A theihtawp chhuaa thawhripna zawng zawng te, a beiseina zawng zawng te chu damhring rual chuan a paih bo ta vek mai. A beiseina eng te tak te a la vawn ve chang chang chu a mit ta ruai ruai ni ber e. In a haw thlen chuan a fa te chu an lo la meng a, dam taka havin mu turin a hrilh bawk. Chumi hnu chuan a mah chauhin a thu a, thim hnuaiah chuan a melh ngai melh in a thu vung vung mai. Hawngin a lo hmuh chuan chu ei turin a ko lut a, Ngawi reng a chaw an ei lai chuan Hawngyi chuan Jinhii in hriat a mamawh em em mai thu a rawn sawi chhuak ta. Kei pawh engmah lo atanga tan ve tho ka ni. I pasalin a kalsan che ang bawk khan ka pasalin min kalsan a ni. Vawiin chu i ni hmasa ber a nia, tuman an ni hmasa ber atangin hlawhtlinna an chang ngai lo. Kal zel rawh, ka ring tlat che a ni. Min mamawh a nih chuan hna min thawhtir dawn nia. I tawlai lir bulah ka lo ding ang a, ka aw ring tha tak hmang hian thil lei tum mipui zawng zawng te ka lo auh khawm sak ang che tiin a hrilh a. A nun a hun thim ber a tawn lai pawhin Jin hi chuan a tluk chhiat phal miah lo tu mi tha tak takin an hual vel a ni tih a inhre chhuak a, chumi vang chuan a rilru in lawm thu a sawi mawlh mawlh a ni. A tuk zingah chuan lawng chawlh hmunah bawk chuan a kal leh a, a nghak leh ta ran mai. Chutih lai chuan high school naupang rual tlem te hi rawn kalin thil thar hriat chak hmel tak hian an rawn enkual a, Damding chuan an ei chhin chiah chu le, an mitmeng a de nghal sar sar mai. Ti tak zet leh phur takin an han fak a, Jinhee thinlung chu hun rei tak chhung a lo hriat tawh ngai loh hlimna in a khat ta a ni. Uncle Dezar chuan a tawlai lir changin a lo thlir a, mi zawng zawng aiin a nui sang mai. Minute tlemte chhungin mipui an rawn pun khawm belh a, mahse police an rawn thleng leh ta. Mi zawng zawng an tlan darh leh ta sang sang a, an inhnawh buai lai chuan Jinhee thleng pakhat chu chhuatah a tla ri ral ral mai. Police pakhat chuan a chhar a, a pe let a, hmanhmawh taka kalsan turin a ti ta a ni. Ni tlem te liam hnuah thil leitu putar pakhat hian a damling chu a ei zo va, a thil lo chik ve dan chu zawi tein a hrilh zui nghal, a tui khawp mai. Mahse kawr hi a chhah deuh a ni, a ti a, Tun aia pan leh mam in siam la tha ang. Mahse kawtthler a thil zawrh hi chu a famkim thei ngai lo ve. A ti tel nghal a. Jinhee chuan chu thu chu a beng ah vawng tlat in vawi tam tak siam that a tum a. Hawngi hnen ah plate khat a pek apiang in a la dik thei chuang lo. Chutah a ngaihtuah na hmang in thil thar a bei chhin ta a. Chhang phut ah chuan chi tui pawlh in pakhat a siam a, A tem chhin nghal. Tichuan a thil siam chu a dik ta chiah mai. A thil zawrh chu hral a kal chho tan ta a. Ni tlemte chhungin an awmna veng chungah chuan a lar chhuak ta. A dam ding chuan hming thatna a ngah ta hle a ni. Tlai khat chu chu biala misual pawl hotu pa ber chu a kitte nen lo kalin a chanpual pawisa rawn khawn turin a rawn inlan a. Helai biala kawtthler thil zuar zawng zawng te chuan pawisa an pe vek thin a ni. Mahse a thuihhruai te zinga mi pakhatin Jinhee fanu lam a pan lai tak chuan Jinhee chhungrila huaisenna thar a rawn awm thut a, chem te a lo hum chawt mai. Boss chu a dingkhawng ta reng a, chutah a hmela danglamna a rawn awm nghal. Thin urna ni lovin hriatrengna hlui a rawn lang chhuak zawk a ni. Ama nu ngei mai chuan hetiang chiah hian huaisenna leh hmangaihna nen A fate venhim nan chuan engkim ti a huam thin a ni tih a hre chhuak a, zawite in damling plate khat a dil ta zawk a ni. A ei a, chumi hnuah a kitte hnenah ei turin a ti zui bawk. A kit zinga rin rawl ber chu kovin, A man pe vek rawh, plate sawmhnih kha pe vek rawh, a ti a. A kalsan hma chuan order siam nghalin a nu pian cham pualin damling zanga a chah ta rup mai. Jin hi chuan lawmthu a hrilh zui mawlh mawlh a ni. Ni khat chu police a rawn kal leh a, tun tumah erawh chuan thil zuartute an um darh mai mai tawh lo a, an man hmiah hmiah tawh. Tulaili leh bungrauate chu motor ah an hlang lut hmak bawk. Police hotupa ber chuan mipuite kalna kut thler dal zawnga thil zawrh hi dan bawh chhiat na ni hremna a awm ngei ang tiin a hrilh fiah a. Chu veleh Jinhee fanu chuan a lo hnial kalh nghal. Mahse Jinhee chuan a lo khap a. Police hotu pa lam chu hawiin, Aw ka dam leh nghet tak hian min hrethiam rawh u, chu chu kan pawm e. Mahse kan fate school bag tulai lirah khan a tang tel a, khawngain chu chu min chhuahsak hram rawh u. Ka fate school an kal theih nan leh an zirna puitlin theih nan heng kawtthlerah hian ei tur ka zuar a ni. Chu chauh chu a ni heta ka awm chhan hi, a ti a. A tawngkhur ta der der mai. Police hotu lu, officer, hua chuan an zavai chuan enkual a, heng mi thawkrim tak tak te Khawsak phung phak tawk tawk a theih tawp chhuah a, nung ve hram hram te hi a khaw ngaih hle. Mi zawng zawng chu a chhuah ta vek a, chumi hnuah tuman an beisei loh thil a ti ta. Lawng chawlhmun kawtah chuan felfai tak leh dan ang thlap a thil zuar turin phalna a pe ta ni. A chhuah dawn mek laiin a man zinga nu pakhat a fate dam lo doctor panpui ngai chu hmuhin a kekawr ipte zenin pawisa a peksak a, An chunga a that em avangin thil zuartute chuan a kal liam lai chu mak ti takin an thlir zui vawng vawng a ni. A tuk zingah chuan officer hua chu lawng chawlhnaah a rawn kal leh avangin Jinhee chu a lo inring hmanhmawh a, zan rei tak tak thlenga an inhawn avangin khartir turin a lo kal nia a ngai a ni. Mahse officer hua chu a nui a, a lu thing bawk. Damhling ei turin a lo kal zawk a lo ni. A chanchin a lo hriat thu a sawi a, mi zawng zawngin an sawi luai luai a lo ni. Pakhat a ei a, a dang a ei leh nual bawk. Uar takin a fak a, an khua khiang dau ah chuan Damling chu chawpui ber a nih chin thu a sawi bel a ni. He khawpui ah hian hmuh theih a lo beisei ngai loh thu a sawi bawk. Jinhee chuan a rawn en chho ha a, kei pawh khuan dau atang lo kal ka ni sin, tiin a hrilh a. An inkar ah chuan engemaw inzawmna thar a rawn awm a, Ngawi renga inhriat chianna, hmun hla taka inkhata khawsa dun ang hiala Thlamuana chuan a tuam a ni. A fate ei turin tam tham tak a lei a, a man a pek fel hnuah a kalsan ta a ni. Tichuan kum nga liam ta lawng chawlh hmun chu a reh ta ruih mai a, a vang lai a liam ta a ni. Jinhee chuan a thil lei thintute hnenah a kut ngeia a ziah leh kha te a hnut chhiah a, Amusement park ah min rawn zawng rawh u tiin a ziak a ni. Chutah chuan awmin tunah chuan dawr puitling tak a nei ve ta, A dawr kawtah chuan mi an intlar thup thin a ni. Chung mite zingah chuan Japan pa pakhat tlai khat a rawn vak kual a, tui ti taka rawn ei chhin tu pawh a tel a, a rawn lei ziah ta a ni. Ni khat chu Jinhee chuan officer huate pa fa noodles zawng a chhuak chu a va tawk hlauh a, a dawr thar chanchin a hrilh hnuah rawn zui ve nghal turin a ngen a, an zui ve mai bawk. Rei vak lo hnuah officer hua leh a fate chu an in lamah chaw ei turin a sawm a, Hua fanu chuan a plate zawn atanga hawi chhuakin zawite hian ka nu in min kalsan atang khan hetiang em em a chutui hi kan la ei lo reng reng a ti a, Hua nupui chu a boral tawh lo ni. Jin hi ang bawk hian amah chauhin a fate a lo enkawl mek a lo ni. Ni tlem te liam hnuah a dawrah chuan lehkha kengin officer Hua chu a rawn kal a, chu chu tui hleuh zirna a luh theihna form niin a fate chu a rualin dah luh ve a duh thu a rawn sawi ni. Kum khat a liam leh hnuah Jin hi chuan a fate chu an khuaah a nu tlawh turin a hruai ta a. Heng kum tam tak chhung hian a nu chuan sorkar damdawiinah hna thawkin a pasal leh a pasal nu te nen Hong Kongah nuam sa takin zahawm leh nghet tak, him takin an khawsa ni ngeiin a lo la ngai char char a ni. Chumi ni chuan a vawi khat nan Jin hi chuan thu dik tak a hrilh ta a, in atanga chhuah ni la la khan A pasalin a kalsan thu te, chumi hnu kum tam tak chhung chu tlukna leh thawhlehna, hahna leh beidawn duh lohna in a khat tih te a hrilh a. Engmah lo atangin ama kut ngeiin thil a din chhuak a ni tih a sawi bawk. A nu chu tawng chhuak thei lovin a tap ta tlawk tlawk mai ni. Hong Konga an let leh hnu chuan an nun chu dan pangaiin a kal chho leh a. Darkar tam tak damling a siam hnua ina a haw chuan a kut a kham em em thin mai si bawk nen, Hawngyi chuan a bulah thuin sawi ngai miah lovin a lo hmeh chhak thin a ni. Chutah harsatna rawn thleng leh ta. Pa Kianga dawr te chu eng emaw siam that, renovation emaw avangin kha rih a ngai tlat mai. Jinhee chuan chumi chhung chu home delivery hna thawh a tum ta. Hawngyi hnenah telephone hmana phalsak ang em tih zawtin Hawngyi chuan ngaihtuah buai miah lovin a remti a. Mak tak maiin in atang pawhin order a rawn lut reng mai a ni. Tlaikhat chu mi zawng zawngin an lo ngaihtuah ve mek thin, Hawngi chuan a sawi chhuak ta a, Officer huai hian a ngaina che a, I ngaihtuah ve deuh a tha ang, i fate, a fate pawhin chhungkaw dik tak an nei thei dawn a, nang pawh hian mi tha tak chu i phu ve ni, a ti a. Chutih lain Officer hua chuan Jin hi fanu upa zawk Bei hnenah A zawite a zawhna zawtin, I nu hi a chawlh nia, khawiah nge kal thin? tiin Thlanmuala a kal thin thuin Bey chuan a lo chhang awlsam et a ni. Hua chu chutah chuan a va kal a, Jinhee chu rawn hmuhin, He khawpui hmun tam tak zingah enga tinge hetah kher? tiin a zawt a, Jinhee chuan a vel reh ruih chu a enkual a, Ni a tawp meuh chuan, Mahni chauva ngawi renga awmna hun ka duh thin a, hei hi hmun ka hriat zawng zawng a, Thlamuan thlak ber chu a ni e, a ti a. Hua chuan a bula thuin, A fate nen Canada rama insawn a tum thu leh school tha zawk leh nu nuam zawk a neih theih nana ti a nih thu a hrilh a. Jinhee fate pawh hruai ve duh thu a sawi tel bawk. Jinhee chuan a thusawi awmzia chu a hrethiam nghal mai. Officer Hua chuan rawn melhin, Aw ka dam takin he thu hi a sawi chhuak ta. Dik tak chuan, Lawmchawlhna hmunah khan ka lo thlir reng thin che a, ni leh ngei din hnuah hah tak leh ngaihtuah muk takin ban kha i ngheng a, i fate chawmna tur khawp pawichai i la lut tawh em tih ngaihtuah chungin lawng hnung ber i nghak thin a nih kha. Hla deuh hlek atangin ka lo thlir che a, ka fate hian hetiang ang hmeichhia hi an mamawh a ni tiin ka ngaihtuah a ni, a ti a. A sawi zawh hnuah officer hua chuan a kut rawn phar chhuak nghalin Jin hi chuan a kut chu a en a, Mahse a chelh ta lo a ni. Ni khat chu nula pakhat hi Jinhee dawrah rawn kal hlawlin a boss in hmu a duh thu a rawn hrilh a. Jinhee chuan office thlengin a zui a, chutah chuan hmelhriat tawh sa a thil lei ziah turin awm pawl Japan pa ngei mai kha a lo ni a. Thil dang sawi kual lovin tlang takin hetiang hi a sawi, Supermarket lian tak tak kan nei a, Engkim kan zuar asin, i damhling hi a zawrh ve kan duh ni. Mahse kan thil mamawh zan min phuhruk theihna turin a siamna hmunpui factory dik tak i nei ngai dawn a ni, a ti a. Jin hi chuan awlsam takin a rem ti nghal. A factory chu a mi hmangaih zawng zawng te nen a hawng ta a ni. Damhling a siam zung zung theih nan hnathawktu tlem a zawng lak ni mah se, Jin hi chuan nitin a hmunah awmchilhin engkim an siam chhuah chu a vil vek thin a ni. Chutih laiin officer hua chu a la beidawng lo. Canada ram luh theihna form chu a rawn ken sak a, amah zui a kal turin a la ngen fan. Jinhee chuan a tawp nan, officer hua leh a fa te chu chawi ah sawmin zaidam tak, mahse chiang takin a lo hrilh ta a, Ka sum dawnna chu hetah hian a awm a ni, ka hmahun pawh hetah hian a awm a, Canada chu ka kawng zawh theih tur a ni lo ve, a ti a. Mahse officer hua kawng a haw lai chuan tukverh bulah dingin a ngawi reng a, a kal liam lai chu rei taka thlir zui vawng vawng a ni. Tu khat chu factory a hnathawktute chuan damling kawr chu an lo siam chhahin an lo siam ro lutuk tih a hmu a, ngaihtuah buai lovin chumi tawma an siam chhuah zawng zawng chu paih vek turin thu a pe ta hmiah mai ni. Chumi ni ah chuan supermarket lamah an thawn chhuak thei ta lo a, chu chuan sum a chan tir ngei mai. Mahse pawi ti hauh lo, a chhan chu a thil siam that quality lamah inthlah dah a tum lo bur a ni. A thil siam chu a lar telh telh a, super market tam takin an rawn be ta, dawr hrang hrang atangin an rawn order bawk, tu pawhin an dawrah dumping chu zawrh an duh vek mai ni. Jinhni chuan a remti a, mahse thil phut pakhat a nei thung. A pekna leh a hming chu ama hming ngei a chuang tur a ni tih hi. Tichuan a dumping chu ram pumah a dar a, dawr tin maiah hmuh tur a awm ta fur mai. Khawpui tinah a lar ta em em a, bawm tin maiah chuan a hming a chuang kalh mai ni. Chutah phone a rawn ri a, an khua atanga rawn call niin hmanhmawh taka haw turin a rawn hrilh a, Jinhee chuan in a thlenin a nuin a lo boral san tawh a lo ni. A chhungril chu a keh che vek a ni ber e, a nu. A tlai lutuk dawn ṭep thenga thudik kim chang hre ngai miah lo tu, thudik zawng zawng a hriat hnuah a ṭawng chhuak thei lova, ṭap tlawk tlawk a nu ngei mai kha, Tunah chuan a awm ve ta lo. Mahse Jin hi chu a tih chin dan ang bawkin a intuai thar leh a, factory lian zawk a hawng ta a ni. Zantin a kut i kham chin tu chhang hmehna hahthlak tak chu tunah chuan khawl hmangin a thawk tawh a ni. Hawngyi chu nui bawk bawkin, I kut ka hmehsak che a ngai tawh dawn lo nih hmel, a ti a. Jin hi chuan nuiin, Ngai tawh lo ve, tiin a chhang a. Hawngyi chu a va ban a, Jin hi kutah chuan engemaw a va hmeh belh a. Chu chu sakhaw biakna limte takte. Jin hi inkhawpui mipuite an thawh harh hma a, zingkhaw thim hnuaia tawngtai ziah thin limte kha niin harsatna a lo pal tlang thin ni te hriat rengna hlut tak chu a lo ni. Tlai khat chu a hawna kawngah chuan Jin hi chuan kawng sira putar chak lo tak maiin bungrua a lo chhar lai mek hi a hmu a, a enchiang chu a phu chiang kher mai. Chu putar chu uncle dessert kha a lo ni a, Kum tam tak kal ta ah khan hmun dang ah a insawn avangin a chanchin engmah a hre zui tawh lo kha a ni. A kutah chelin a factory lam ah a hruai lut zui nghal a, a thut hahdam tir hnu ah tun atang chuan kan bu lei awm tawh ang. Vawiin atang hian keiman ka enkawl tawh dawn che a ni. A chhan chu ka nun a hun thim ber mai a rawn thlen khan ka pa ang main ka kia ngai ding a, kha kha ka theihnghilh ngai lovang. Ka dam chhung chuan ka theihnghilh lovang tiin a hrilh a. A hmaah dumping plate khat a chhawp sak a, chumi hnuah a zawh chak em em thin zawhna a zawt ta a, a tui dan a la ngai reng em? tiin uncle Dezar chuan a han tem a, a ngaihtuah vung vung hnuah rawn hawi chhuakin, Hmanai khan a tui daih tawh zawk, a ti ta a, tlai khat dang leh chu Jinhee chuan khawpuia naupang pakhat burger ei lai hi a thlir a, a thlir zawh ve leh factory a hnathawk zawng zawng te ei turin a leih sak ta vek a ni, an zavai chuan a ko khawm a, An hnenah chuan, Hei hi America ram eitur siam chhuah a ni a, mak tak maiin kan khawpuiah a rawn lut hlawl mai ni. Hetiang hian kan damling pawh ni ve thei se ka duh ni, khawvel khawpui tinah thleng phak se ka duh ni, a ti a. A fanu chu a lo nuiin rawtna a rawn siam nghal a. A thianpa company chu frozen food thehdarhtu leh ram pakhat atanga khawvel hmuntina sem darh lamah an tui thu a hrilh a, Jinhee chuan lo ngaithla in thawn chhuah ve a remti ta. Inremna thuthlung an ziak a, tichuan a damding chu khawvel huapin a lar chhuak ta a ni. Tlangzarhna ni ah chuan Jinhee chu mi zawng zawng hma dingin a thinlung takin a sawi a, vawiinah hian mumang chu a takah chantirin a awm ta. He dinhmun ka thlen theih nana min puitu mitinte hnenah lawmthu ka sawi a ni, a ti a. A tir lama hriat ngai loh la ka beiseiin a nei a, he khawpui a thlen theih nana tanpuitu Pitar leh Putar te hnenah lawmthu a sawi mawlh mawlh bawk a, a lehkha pawimawh lo ti fel a. Bul tana hmun lo pe tur Jinny hnenah lawmthu a sawi a, in neitunu amah venghimtu leh a tul hun apianga unaunu ang maia ding thin Hawngin hnenah lawmthu a sawi bawk a ni. Hun harsa a tawn laia pawisa tlem a zawng lak luh belh theih nana vantlang rel tih fai hna lo petu putar hnenah pawh lawmthu a sawi a ni. Chumi hnuah uncle Dizar chungchang a sawi chhuak a, Ka fate eitur ka pek theih tawh loh lai leh engkim kalsan huama ka inpeih fel vek tawh hnua ka fate tana eitur lo petu nih mai bakah ma ka lak tanna tur idea min petu a ni. Hun harsa ka tawn tinrengah ka pa ang mai leh ka hlimthla ang maiin ka kiangah a kal thin a ni tiin a sawi a. Officer hua hnenah pawh lawmthu sawi bawkin anni nufa hnawt bo lova lawngchawlh hmun kawta thil a zawrh theih nana Phalna petu kha a ni. Chu a khawngaihna leh ngil neihna thil pakhat chu awm lo se la chuan heng hi a thleng lo vang tih a hrilh bawk. Thu sawi zawh hnuah a fate chu lawng chawlh hmun lamah a hruai a, heng thil a inchanna hmun ngeiah khan an let leh ta. A hriat rengna te chu a suang tuah kual a, a thil zawrh lai lei hmasa ber tu school naupangte bakah police thuama inbelte a hmuh rual rual a an darh sang sang ni te kha A chhang nuai a chhah lutuk a ni. A pan zawk ka ngai tia lo hrilhtu Pu Tarte kha a hre chhuak bawk. In ban bawk kha a va hmu a, ni lenga hna thawh hnuah a nghen thin ngei mai kha a ni. Concrete vawt tak chu nghengin lawnghnung ber lo nghah pah a, a pawisa neiin a mamawh a daih zawng em tia ngaihtuah chunga a pawisa nuai a chhiar thin a hmun ngei mai kha a ni. Tunah chuan tah chuan dingin mihring hi engtiang takin nge a tluk theih a, engtiang chen nge a thawh chhuah theih tih te A ngaihtuah nasa hle. Hring nunin i laka a chhuhsak che leh Ngawirenga i hnena a rawn pek let leh dan te, hmangaihna leh theihtawp chhuahna nena siam damling tlawm tak maiin nu pakhat chu khawvel puma engtin nge a chawi kan theih tih te a ngaihtuah neuh neuh bawk. An nu fathum chuan chu ban bulah chuan an ding hauh a, lawmthu sawi mawlh mawlh chungin Zak miah lovin an mittui an dang zo ta lo a ni. Hei hi nu pakhat, fanu pahnih ti loh thil dang engmah nei lova hriat ngai loh khawpuia rawn pem lut a, a hnu lama damding theih tawp chhuaha a siam chhuah khawvel puma rawn thehdarhtu chanchin dik tak chu a ni. Chumi vang chuan chawimawina pek a ni ta hial mai, chu chu a theihnghilh theih tawh ngai loh tur The Dumbling Queen tia koh a lo ni ta a ni. Kum sang hnih sawm pakua khan a boral a, Tin, a hming hi China history ah Rangkachak Horopa ziah luh a ni bawk a, a damding tui tak ei ve tawh tu zawng zawng leh hringnun harsatna avanga tlawm duh ngai lo zawng zawng te thinlung ah a cham reng tawh dawn a ni.